Ychydig wythnosau nôl yym oedd y ferch yn sâl a oedd rhaid i mi ffonio y llinell cyngor 111 i gael cyngor be' i wneud yym o'n i ddim yn siŵr i fynd â hi i weld yr doctor yy ar ar frys felly neu yym aros adra a rhyw meddyginiaeth adra yym ond ges i siarad oedd y oedd y cynnig yna i gael siarad efo yym rwy'n yn medru siarad Cymraeg, ges i siarad efo rhywun uh, oedd yn siarad Cymraeg ac oedd hynny wedi teulu meddwl yn syth a gallu egluro'r symptomau um, a wedyn ges i'n nghynghori wedyn i fynd i Glan Clwyd at yr GP allan o oriau a wedyn oedd y ferch reith asel a gath i fynd i'r adran um, uh, damweiniau ac argyfwng wedyn lle. Yn fanno, um, Cwrdd â rywun yn siarad Cymraeg iaith gynta', i ddechre 'fo i, oedd yn andros o braf, yym a wedyn nifer o'r staff yn fan'na yn amlwg wedi dysgu'r iaith, ac oedd o jyst yn tawelu meddwl gallu, achos oedd o'n oedd o'n gyfnod reit ansicr i fi, o'n i'n teimlo reit bryderus yna'n hun hefo'r ferch, ond oedd jyst gallu siarad Cymraeg efo rywun um, ac egluro symptomau, a bod y ferch ei hun yn medru egluro symptomau drwy gyfrwng Gymraeg yn ei mamiaeth, jyst yn, yn braf ofnadwy ac yn, yn, yn arbennig o dda i'n, i'n lles emosiynol ni felly. Wedyn gath y ferch i symud i'r ward, y ward y plant, a oedd a gymaint o staff o fanna yn amlwg wedi dysgu Cymraeg um, er mwyn gallu cyfathrebu efo'r plant drwy gyfrwng yn Gymraeg ac oedd hynna mor braf. Ar ôl cyrraedd y ward oedden nhw'n cofrestru ni ac yn gofyn sawl cwestiwn ynglyn â yym yym hanes meddygol y ferch felly a nes i sylwi bod y cwest- un o'r cwestiynau ola oedden nhw'n ofyn oedd be oedd iaith gynta y plentyn a wedi bod yn yr ward o blaen efo plentyn arall sy gen i Oedd hwnna, oedd hwnna wahaniaeth, um, a hwnna'n gwestiwn pwysig i ofyn um, i ni fel Cymru Cymraeg felly, achos oedd cael siarad yn drwy mamiaeth efo'r staff yn andros o bwysig i ni. Lle drwy nos, oedd yna un nyrs yn edrych ar yn holen ni um, ar ôl y ferch, ac oedd o wedi yn anodd i ddysgu Cymraeg ac oedd o'n hyderus iawn yn siarad Cymraeg efo'r ferch felly ac oedd hynny wedi creu perthynas yn syth, oedd hi'n ymddiried yn efo um, ac yn medru egluro ei symptomau yn glir felly. A nath i ddotio a dweud, o oh, mam yn siarad Cymraeg ac er bod hi'n teimlo'n eitha gwael, oedd, hyn, oedd wedi sylwi ar hynny felly ac oedd hynny'n yn amlwg dyn ni wedi deimlo'n well. Um, un neges os ni'n hoffi roed allan i'r staff sydd wedi ymdrechu mor galed, a ni yn gwerthfarogi i'w hymdrech nhw i ddysgu Cymraeg i siarad efo plant. Um, os o'n i'n hoffi nhw i just cael yr hyder i siarad Cymraeg efo rhieni hefyd. Un nath y nyrs oedd efo ni gyfadde bod o ddim yn teimlo'n hyderus i siarad Cymraeg efo rhieni, efo ofn um, cael y termau meddygol yn anghywir, sy'n ddigon teg. Um, ond idd- iddyn nhw beidio teimlo'n ofnus bod ni ddim yn mynd i farnu achos mae rhiant sy'n gweld ei blentyn yn ymateb mor yym gadarnhaol i rywun yn siarad Cymraeg fel yna a gweld y lles emosiynol yym yn mynd i ddotio hefyd a pidio barnu a jyst helpu nhw i siarad Cymraeg mwy felly felly dyna'r neges bwysica sy gen i. Yym bore wedyn nath 'na aelod arall o staff oedd wedi dysgu Cymraeg, oedd hi dwi'n meddwl yn gyfrifol am ystafell chwarae yn yn Ysbyty Glan Clwyd. A mae'r stafell chwarae'n fendigedig, mae 'na llwyth o adnoddau yna, yn amlwg maen nhw wedi ail beintio'r lle a mae 'na gymeriadau cyw wedi cael eu peintio ar y waliau. oedd yna gymysgedd o lyfrau Saesneg a Cymraeg a bod math o weithgareddau. Ond oedd y ferch yn ei, yn ei gwely methu codi felly ar y bore hwnnw. Felly nath y ddynas ma ddod â bocs o weithgareddau iddi. Oedd hi'n amlwg wedi dallt, mae mamiaith y ferch oedd Cymraeg. a jyst i dod â chwileiriau Cymraeg iddi, um, DVDs Cymraeg Sali Mali, a lluniau gymeriadau Cymraeg iddi liwiau, gallu, jyst, jyst y ffaith bod wedi cydnabod na Cymraeg oedd mamiaeth y ferch, felly, oedd hynny'n help mawr. Um, Ond mi o'dd hi'n siarad Cymraeg hefo fi fel rhiant hefyd o hynny o'dd am drysa braf a nesh i chanmol 'i am hynny. O'dd 'na eirfa Cymraeg ar y walia yn y stafell chware, dyddie'r wythnos, misoedd y flwyddyn, nath y ferch sylwi ar hynny, yym gafodd 'i straeon Cymraeg yym ag ati hefyd a gafodd 'i lyfr bach Cymraeg i ddod adra 'fo hi, oedd yna'n drosodd garedig ar ôl bod yn Sbyty Glan Clwyd ac yn ward y plant a ca'l yr yr yr staff 'ma yn gwneud ymdrech arbennig i siarad Cymraeg efo'r ferch. Oedd o'n brofiad mor bositif a mae'r ferch wedi bod yn sôn wrth nain y taid a'r teulu i gyd, um, o, maen nhw'n siarad Cymraeg efo fi ma, uh, nain a um, ges i hwn, ges i'r llun Sally Mali mae liwio ac ati. Um, just y cydnabyddiaeth o, yn diwylliant ni hefyd ddim just yr iaith felly, mae'n mor bwysig i ni fel Cymry. Fedrem ond diolch yn gyffredinol i bob aelod o staff am y gofal gawson ni yn Ysbyty Glan Clwyd yn mhob un o'r adrannau, ond yn arbennig i'r rei oedd wedi gwneud ymdrech i siarad Cymraeg a dysgu'r Gymraeg yn arbennig. E, mae mor bwysig e, bod y plant a bobl bregus eraill o fewn y gwasanaeth yn, yn cael y profiad positif fel gawson ni. Helo, fy enw i ydi Liam ac dwi'n gweithio ar y ward plant yn Ysbyty Glan Clwyd. Os fi'n gweithio, yy siarad Cymraeg yn bwysig iawn, enwedig efo fy plant bach sydd yn dod i'r ward yn iaith cyntaf Gymraeg, so dwi'n trio ar fy hun. Y plant sydd yn dod i fod yn teimlo'n sâl, yn teimlo'n ofnus ac ddim yn eisiau mynd i fod, eisiau mynd adref. So, pethau bach fel, wyt ti'n teimlo'n iawn, ble mae boen chdi, wyt ti'n meddwl ti eisiau ffisig neu diod. Pethau bach fel hyn yn helpu'r plant yn teimlo'n mwy cyfforddus ac yn helpu'r plant yn ymddiried yn y fi.